Shwmae, diolch yn fawr am eich gwylio am fideo hwn. Fan yma, rydym mynd i barhau gyda'r yr unsefydliad o'r cefn drefn weithrededd Linux, sef y dosbarthiad Debian. Felly, yn y fideo olaf, rydym ni wedi cwblhau y unsefydliad o'r cefn drefn weithrededd ac hefyd y deddfrig, ac nawr rydym wedi llofnodi Imiwn yn yr amgylchiad deddfwrig XFEE, ond nid ydyf yr mewn-sefydliad wedi cwblhau, oherwydd y mae ambell mwy o'r trosiadau i wneud, yn gyntaf, pan ydyn eisiau i redeg unrhyw beth sydd yn arferol yn orchwyl i'r defnyddiwr gwredyn, y mae'r costmynion hyn yn arferol Dim ond caniatawyd i'r defnyddiwr goreddu'n, felly mae angen inni, os nad ydyn ni'n yr defnyddiwr goreddu'n, i redeg yr gorchymyn sudo, S-U-D-O, sef yr goriwch defnyddiwr gwneud yn Saesneg, i redeg fel yr goruwch defnyddiwr, sef yr defnyddiwr gwreddyn, ond ar gyfer hyn mae angen inni i mewnosod y defnyddiwr neu'r cyfrif i mewn yn yr carfan ar gyfer y defnyddiwr caniatawyd i rhedeg y gorchymyn sudo. Felly, fel dych chi'n gweld ar y sgrin, Pan ydw i'n rhedeg y gorchymyn siwdo gwagle LS i restru y cymwysiad o'r pregeth cyfredol, mae gyda ni y neges sydd yn hysbysu nid ydy'r defnyddiwr fan yma i mewn yn y ffeil y siwdoers. Felly, sut i mewnosod y defnyddiwr i mewn yn y ffeil siwdoers? Yn gyntaf mae angen inni i newid y cyfrif neu'r defnyddiwr oddi wrth yr defnyddiwr cyfredol i'r defnyddiwr gweryddyn neu'r goruwch defnyddiwr ac rydyn gallu gwneud hyn trwy defnyddio'r gorchymyn SU gwacle cysylltnod gwacle gweryddyn fel hyn y mae'r cysylltnod yn adolygu rydyn eisiau i rhedeg fel yr defnyddio gweryddyn defnyddio neu dod i mewn i'r amgylchiad ar gyfer yr defnyddiwr neu y defnyddiwr gryfyn. Wedyn, i adolygu yr ffeil sudoers mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn vi sudo fel hyn. Felly, dyma'r ffeil sudoers Wedyn, os ydyn ni eisiau i ddangosod unrhyw defnyddiwr neu cyfrif imiwn yn yr ffael pseudoers, mae angen inni i mewnbynnu yr cyfrif fel hyn, a dyna ni, y mae'r yr enw o'r cyfrif ac hefyd yr enw'r o'r defnyddiwr fan yma ac pan ydyn ni'n yn defnyddio a gar i gyd yn y prif lythrennau mae'r hyn yn adrodd y cae ydyn ni'n yn rhoi neu caniatau pob un o'r gorchymynion i'r defnyddiwr hwn pan y mae'n yn rhedeg y gorchymyn sudo Nawr, y peth nesaf yw i achub y ffeil hwn, ac rydyn ni'n yn gallu gwneud hyn trwy pwyso ar y botwm E, rheol gyda X, ac wedyn y mae'r er cymersh hwn yn arddangos. Wedyn, mae angen i ni i pwyso ar y llythren Y i achub y ffeil. Nawr, pan ydyn yn ymadael oddi wrth yr cregyn fan yma, fel hyn, nawr unwaith eto os ydyn yn rhedeg y gorchymyn sudo ls, nawr mae'n ein gweithio. Wedyn, yr ail beth ydyn ni'n eisiau i gwblhau yw i cyfaddasu yr ail datrysiad o sgrin, fel da chi'n gweld, Mae'n ymdrech yn ychydig o sgwâr ac hefyd y mae'r yr rhesynnau yn edrych yn ychydig o fawr sydd yn gallu arafu y gwrthodiadau pan yr ni'n eisiau i wneud pethau ar y deddfwrig. Sut wedyn i gyfnewid yr awdurdisiad i wneud y sgrin yn haws i ddefnyddio? Yn gyntaf mae angen i ni i mewnbynnu y gorchymyn ECVT ac wedyn gwaglau ac wedyn y rhif 1920 ac wedyn gwaglau ac wedyn 1080 ac mae'r hyn yr lled a'r uchder o'r sgrin o'r awdurdisiad yr ydyn eisiau i gyflawni. Felly, ar ôl hyn, y mae'r acronym hwn yn allbynnu y data fan yma, yn enwedig yr un sydd yn dechrau gyda'r er gair mode line. Wedyn, mae angen i ni i rhedeg y gorchymyn sudo ac wedyn xrandr, ac wedyn namin namin newydd modd, ac wedyn y gweddill o'r llinell sydd yn dechrau gyda'r gair mode line, fel hyn. A peth y mae'r hyn yn gwneud yw, mae'r hyn yn ychwanegu y modd newydd i mewn yn y cof, gyda'r yr priodoliaethau cywir ar gyfer yr ail datrysiad, ar gyfer sgrin sydd gyda fe yr arngymhelliad o 1920 o led ac 1080 o uchder. Wedyn mae'n angen i ni rhedeg y gorchymyn X-Frander unwaith eto ac ymar y diben o'r hwn i dod o hyd o'r enw ar gyfer y sgrin sydd rydyn eisiau Newid? Yr un sydd yn pwysig fan yma yw yr enw VEGA1 oherwydd yn yr gorchymyn nesaf, rydyn ni unwaith eto yn rhedeg y gorchymyn pseudo gyda X-Randr ac wedyn ar gyfer y dewisiad rydyn yn mewnbynnu namin namin ychwaneg modd ac wedyn yr enw o'r sgrin sef VEGA1 yn yr prif lythrennau

Nawr mae angen i ni i redeg yr meddalwedd i newid yr prawdoledde ar gyfer yr arddangosfa ac i mewn yn yr deddfwrig amgylchiad SFXE. Rhyn yn gallu gwneud hyn trwy'r pwyso ar y botymau amgen gyda'r y botwm F3 ac wedyn rhyn yn gallu dewis Arddangosfa oddi wrth y dywyllên ar ochr dde. Ac ar ôl hynny, dyma'r yr dywyllên ar gyfer yr sgrin. Wedyn mae'n angen inni i newid yr ailddatrysiad i'r ailddatrysiad newydd, sef 1920 o led gyda'r 1920 80 o uchder, ac wedyn i bwyso ar y botwm i gymwysio. A dyna ni. Nawr y mae'r yr sgrin yn edrych yn hollol well, ac rydyn ni eisiau i pwyso ar y botwm i cadw yr gosodiad hwn. Nawr, y peth nesaf yw, ar gyfer y tro nesaf, i achub ein hunain, i wneud yr un peth bob tro yr ydyn yn dechreu y desfrig amgylchiad hwn, ydyn yn gallu hunan symudo leidio o'r gorchwyl hwn trwy'r, er enghraifft, yn adolygu yr ffeil dot

o'r llinell gyda'r yr data ar gyfer yr cyfrifiadau ar gyfer yr ail ddatrysiad gyda'r yr 1920 o led ac 1080 o uchder ac wedyn mae angen i ni i redeg yr ail gorchymyn sydd o gwacle ectrander, gwacle namin namin, ychwaneg modd ac wedyn yr enw'r o sgrin i cymwysio yr adfytysiad hwn ar y sgrin fan yma, ac wedyn mae angen i ni ei achub y ffeil. Felly, pob tro yr ydyn yn dechrau y terfynell ac yn llofnodi imiwn yn yr pegyn bash, mae'r hyn yn rhedeg ac mae'r hyn yn achub yr orchwyl i wneud hyn pob tro. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.